מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף מ ה עמוד א'. לאמיר הייבן גאנץ אונטן ביי די צוויי פינטלעך דף מ ד עמוד ב'. איז געשטאנען אין משנה בכל יומא היה זהב וירק. די משנה פארציילט אונז אז נארמאל די שאוועל וואס מען האט גענוצט פארן קטורת איז געווען אזא גרינליכע גאלד, מה שאין כן יום כיפור האט מען גענוצט א בעסערע גאלד, מען האט גענוצט א זייער רויטליכע גאלד. און אויף דעם זאגט די גמרא אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, זאלסטו וויסן שבעה זהבים הן, ס'איז דא זיבן סארטן גאלד, די ערשטע זאך איז זהב, די ערשטע ווערט אנגערופן פשוט גאלד, שפעטער האסטו וזהב טוב, וואס איז א העכערע מדריגה, די דריטע איז וזהב אופיר, די פעדער, וזהב מופז, שפעטער האסטו וזהב שוחד, וזהב סוגר, וזהב פרוויים. דאס זענען די זיבן סארטן גאלד וואס איז דא. עס הייסט נישט נאר איין סארט גאלד וואס איז דא. זאגט הרב חיסדא עס איז דא זיבן סארטן. און אויף דעם איז ער מסביר, זהב וזהב טוב, דכסיב, זהב הארץ ההיא טוב. פסוק זאגט אונז אין בראשית, אז די זהב פון יענע פלאץ, דאס איז געווען טוב. וואס הייסט ס'איז דא די נארמאלע זהב, און א חוץ דעם איז דא זהב טוב, און אין יענע פלאץ דארטן איז געווען ווען זהב הארץ ההיא איז געווען טוב. שפעטער האסטו זהב אופיר די עשה מאופיר, פשוט, ס'ווערט אנגערופן זהב אופיר ווייל ס'קומט פון אופיר. שפעטער האסטו זהב מופז, שדומה לפז, ס'זעהט אויס ענליך ווי א מרגליות, אזוי ווי א פערל, ווי רשי זאגט מצב כמרגליות, ס'שיינט אזוי ווי א מרגליות. שפעטער האט זיך זהב שחוט שנתווה כחוט, אביסל א ווייכערע גאלד, וואס דאס קען מען שפינען אזוי ווי א פאדעם, דאס הייסט דא הארטערע גאלד, ס'איז דא ווייכערע גאלד, און דאס איז געווען עפעס א ווייכערע סארט גאלד, שנתווה כחוט, מען קען עס שפינען אזוי ווי א פאדעם. שפעטער האסטו זהב סוגר, דאס מיינט צו זאגן אז בשעה שנפתח כל החניות נסגרות. וואס איז אנגערופן אזוי, ווייל ווען איינער עפנט א געשעפט און פארקויפט די סארט גאלד, די אלע געשעפטן ארום און ארום וואס האבן פארקויפט גאלד, זיי האבן זיך אלע פארמאכט. דאס הייסט מענטשן האבן געוואלט האבן דווקא דעם גאלד, ס'איז געווען א שענערע און א בעסערע סארט גאלד, איז ווילאנג ס'נישט געווען די אפשן, איז די אלע אלע געשעפטן האבן געקענט פארקויפן. ס'איז געווארן דאס, איינער געעפנט די סארט גאלד, איז די אלע געשעפטן ארום און ארום האבן זיך פארמאכט. שפעטער האסטו די העכסטע מדריגה, זהב פארוויים, וואס מ'האט ביי אונז גענוצט, דאס איז געווען שדומה לדם הפרים, ס'זעט אויס ענליך ווי די דם הפרים, ס'הייסט אזא שיינע רויטליכע גאלד, דאס איז די העכסטע מדריגה פון גאלד. רב אשי און מיין רב אשי זאגט, איך קריג זיך נישט בעצם, איך ווייס ס'איז דא פארשידענע סארטן, אבער חמשה הן, ס'איז נישט אזוי ווי רב חיסדא זאגט זיבן סארטן, ס'איז דא פינף סארטן, נאר וכל חד וחד איז ביי זהב וזהב טוב. פון יעדע סארט פון די פינף איז דא צוויי, האסט זהב און האסט זהב טוב. דאס הייסט די ערשטע צוויי זענען נישט נאך עפעס א סארט. די ערשטע צוויי זענען אין די פינף, פון יעדע פינף קען איך קויפן אדער זהב אדער זהב טוב. אויף דעם זאגט די גמרא תניא נ עמי הכה, אונז האבן טאקע געזען ביי אונז האט מען אויך געלערנט אז מען גענוצט די זהב פארוויים, בכל יום היה זהבו ירוק, נארמאל דורכן יאר, די גאלד וואס מען האט גענוצט געווען אזא גרינליכע גאלד, והיום יעצט יום כיפור אדר האבן געווען א רויטליכע גאלד, והיינו זהב פרוויים, און דאס איז די זהב פרוויים שדומה לדם הפרים, וואס איז ענליך צו דם הפרים, דאס איז די שענסטע און די טייערסטע גאלד, דאס האט מען גענוצט יעצט אויף יום כיפור. זאגט די גמרא ווייטער געשטאנען אין משנה, מען רעדט יעצט פונעם קטורת, בכל יום מקריב פרת שחרית און פרת בין הבאים, מען גענוצט א האלבע מנה אינדערפרי, און א האלבע מנה נאכמיטאג, דאס איז בערך צוויי הונדערט און פֿערציק גרעם, נאר יום כיפור האט מען געדארפט דארט מאכן א דריטע מאל א קטורת, האט מען גענומען לוי חפנה און דאס האט מען צוגעלייגט אויף יום כיפור. און זאגט די משנה בכל יום האיסור הוא דקו, נארמאל איז געווען שוין א גאנץ דינער, די גאנצע קטורת איז געווען צושטויסן עס איז געווען גאנץ דין, והיום דקו מן הדקו, און יעצט איז געווען נאך דינער עס איז געווען דקו מן הדקו. און אויף דעם זאגט די גמרא תני רבנן, ביי יום כיפור שטייט דקו, דאס הייסט אין די פסוק שטייט ולקח מלוי המחטו גח לאש מעל המזבח מלפני ה' און מלוי חפן אויף קטורת סמים דקו, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, ס'מוז זיין א זייער דינע, זייער זויבערע קטורת. און אויף דעם פרעג איך דיר מה תעמוד לומר, לכאורה וואס וויל די פסוק מיר דא זאגן, והלואי כבר נאמר ושחקתו ממני הדג. פרשת כי תשא, ווי ס'שטייט דארטן די גאנצע קטורת, שטייט שוין ווען מ'מאכט דעם קטורת, ושכחתו ממני הודאג, דאס הייסט איך ווייס שוין ס'איז א זייער דינע זאך, איז פארוואס ווען ס'קומט צו יום כיפור, חזר'ן מיר די תורה איבער נאכאמאל, און די תורה זאגט מיר דוקא, יא כ'ווייס ס'איז דוקא, תורה זאגט שוין ושכחתו ממני הודאג. אויף דעם ענטפערט די גמרא אלא להביא דקו מן הדקו, נאר זאגט די גמרא, זאלסטו וויסן יום כיפור דארף עס זיין דקו מן הדקו, נארמאל איז דאס טאקע שוין געווען דין, אבער יעצט לכבוד יום כיפור האט מען עס נאכאמאל צושטויסן נאכאמאל קלענער געמאכט כדי עס זאל זיין דקו מן הדקו און אזוי ביסטו מקיים ביידע פסוקים. בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש, האט מען געלערנט אין די משנה אז ווען מען גייט ארויף אויפן כבש גייט מען נארמאל אויפן רעכטע זייט גייט מען ארויף אויפן כבש, פארוואס ווייל אויף איינמאל איך קום ארויף אויבן אויפן כבש דאס הייסט איך גיי טאווארדס די מזרח זייט פונעם כבש גיי איך ארויף, אזוי אויבן ווען איך קום אן זאל איך קענען מאכן א רעכטס און גלייך זיך דרייען צו מזרח, פארוואס דארף איך דאס טאקע טון? דאמר מר קאלפינא איז שאתו פונה לא יהיה אלא דרך ימין למזרח, וויבאלד יעדעס מאל ווען מען דרייט זיך זאל מען זיך דרייען כדרך רעכטס און למזרח, איז פארדעם אז דו גייסט פשוט ארויף אינמיטן פון די, גייסט אויפן כבש און דו גייסט פשוט אינמיטן ארויף, קומט אויס אז שפעטער מוזטו אריבערגיין א חלק פון די כבש דארפסטו אריבערגיין. ווער האט דיך געבעטן צו גיין דארטן? ס'איז א מקום קדוש. מיט וואס פאר א רעכט גייסטו סתם אזוי דארטן? דו ווייסט דאך שפעטער העסטו מוזן מאכן א רעכטס. פארדעם שטיי גאנץ רעכטס אויפן גאנצע קעוועש, שטיי ממש אויפן רעכטע זייט, אזוי ווען דו קומסט אויבן דארפסטו נאר נאך מאכן א קליינע רעכטס און דו ביסט שוין אויפן פלאץ ווי דו דארפסט אנקומען אויבן אויפן מזבח. האב איך געשטאנען די משנה והיום עולים באמצע ויורדים באמצע, יעצט יום כיפור, מען גייט ארויף אינמיטן, מען גייט אראפ אינמיטן, דאס הייסט א שפעציעלע דין לגבי יום כיפור. און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז די סיבה, פארוואס טאקע יום כיפור גיי איך טאקע אינמיטן? דעם ענטפערט די גמרא, משום כבודו דכהן גדול, עס האט א מורא'דיגע חשיבות פאר'ן כהן גדול, ער קען ווייזן איך בין דא ווי א בן בית, ס'איז יום כיפור, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א כפרה, איך בין ווי א בן בית, און פארקערט איך בין דאך דער שליח פון כלל ישראל, דאס איז א מורא'דיגע זאך, און פאר דעם קען ער ארויפגיין אינמיטן, און ער גייט אראפ אינמיטן, ער ווייזט, איך בין דא א בן בית, גיין אביסל מער, אביסל ווייניגער, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיה, איז געשטאנען די משנה אז נארמאל גייט ער מאכן קידוש ידיים ורגליים פונעם קיה, יעצט האט מען גענומען א ספעציעלע קיטען, א גאלדענע כלי און ער האט זיך געוואשן פון דעם און נישט פונעם נישט פון די וואסער וואס איז געווען אין די קיה. דערפאר פרעגט די גמרא מאי טעמא וואס איז די סיבה? אויף דעם ענפערט די גמרא משום כבודו של כהן גדול, אלץ כבוד פון כהן גדול, אלץ כבוד פון זיין פאזישן ווער ער איז, האט מען געמאכט א שפעציעלע קיטון של זהב און מיט דעם האט ער זיך געוואשן. איז געשטאנען אין די משנה בכל יום היו שם ארבעה מערכות, די משנה האט אונז געברענגט עטליכע שיטות וויפיל מערכות זענען געווען דארט אויפן מזבח, און די גמרא גייט יעצט מבאר זיין ווער האלט וואס, און די סיבות פארוואס האב איך געהאט אזוי אסאך מערכות. זאגט די גמרא אזוי, תני רבנן, בכל יום היו שתיים מערכות והיום שלש, אויף א נארמאלע טאג איז געווען אויפן מזבח צוויי מערכות, יעצט פאר יום כיפור האט מען צוגעלייגט נאך איינס, א דריטע. יעצט כ'וועל דיר מסביר זיין, וואס זענען די צוויי מערכות? אחת מערכה גדולה, איינס איז די מערכה גדולה וואס אויף דעם האט מען מקריב געווען אלע קרבנות, ואחת מערכה שניה של קטורת, און נאך איינס איז געווען דארטן פארן קטורת, ווי מיר ווייסן יעדן טאג אינדערפרי נאכמיטאג האט מען געמאכט דעם קטורת, די קטורת האט מען געמאכט אויפן קליינעם מזבח אינעווייניג, יעצט אויפן גאלדענעם מזבח איז דאך נישט געווען קיין פייער דארטן, נאר מען האט גענומען קוילן פון אינדרויסן און האט עס אריינגעברענגט אינעווייניג, האב איך געהאט א שפעציעלע מערכה פאר דעם, פאר די קוילן וואס גייען פארן קטורת. און אויף דעם לייגט ער צו ואחז שמוסיפין בו ביום דברי רבי היהודה, און אויף דעם זאגט רבי יהודה, יום כיפור האט מען געמאכט א דריטע מערכה, א שפעציעלע מערכה פאר יום כיפור, וואס דאס איז פאר די קטורת וואס גייט אינעווייניג אין קדשי קדשים. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, בכל יום שלש, אויף א נארמאלע טאג איז געווען דארטן דריי, והיום ארבעה, אבער יעצט יום כיפור האט מען צוגעלייגט א פערדע, און ער זאגט אזוי. פארוואס דארף איך האבן דריי? אחת של מערכה גדולה, איינס איז געווען פאר די גרויסע מערכה פאר די קרבנות, ואחת מערכה שניה של קטורת, איינס איז געווען פאר די קטורת, ואחת של קיום האש, און א נייע א דריטע, וואס דאס דארף איך האבן פאר קיום האש, דאס הייסט די גרויסע מערכה דורכ'ן טאג קען זיך אפשוואכן. אמאל דארף מען אביסל מער קוילן, אביסל מער פייער, האב איך געהאט א שפעציעלע מערכה אויפן זייט, א דריטע מערכה, וואס דאס האט סופארטעד די גרויסע מערכה. און יעצט לייגט ער צו, ואחר שמוסיפין בו ביום, איינס וואס מ'האט צוגעלייגט פאר יום כיפור, פארן קטורת וואס גייט אינעווייניג אין קדשי קדשים. ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט בכל יום אבא, אויף א נארמאלע טאג איז געווען דארטן פֿיר, והיום חמש, נארמאל איז געווען דארטן פֿיר, יום כיפור האט מען צוגעלייגט א פיפטע, און ער זאגט אזוי, אחת של מערכה גדולה, איינס איז געווען פאר די גרויסע מערכה פאר די קרבנות, ואחת של מערכה שניה של קטורת. צווייטע פאר די קטורת, ואחש לקימו אש, און איינס האב איך געדארפט האבן צו נעמען קויל און פייער פאר די גרויסע מערכה, ואחת, און נאך איינס וואס מ'גייט דארטן יעדן טאג, לאיברים ובדורים שלא נשאך לי בם ערב, ס'איז געווען קרבנות וואס האבן זיך נישט פארברענט דורכ'ן טאג, זיי האבן זיך נישט פארברענט דורך די גאנצע נאכט, נישט געווען קיין פלאץ, מ'האט נאך נישט געקענט מאכן. היות ס'איז געליגן אויפן מזבח וועט עס נישט פסול בעלינא, האב איך געהאט א שפעציעלע פייער אויפן זייט, דאס איז געווען צו פארברענען די אלע קרבנות וואס זענען איבערגעבליבן. ואחת שמוסיפין בו ביום, און איינס א שפעציעלע פאר יום כיפור, צו מאכן דעם קטורת פון קדשי קדשים. און אויף דעם זאגט די גמרא, דכולי עלמא מיעז תרתי איז ליה, איז ליה, און אויף דעם פרעג איך דיר מנא לן, דאס הייסט וועלכע שיטה מען זאל נאר גיין, צו כאפן שיטת ר' יהודה, ר' יוסי, ר' מאיר, צו איך האלט צוויי, דריי אדער פיר, יעדע איינער איז מסכים אז ס'דא א גרויסע מערכה און ס'דא א קליינע מערכה פאר די קטורת, און אויף דעם פרעג איך דיר מנא לן, פון וואנעט ווייסטו דאס? אויף דעם ענטפערט די גמרא, אמר קרא, קוק אריין אין פסוקים. תורה אין פרשת צו. אז מען קוקט אין אנהייב פרשת צו, רעדט די תורה דארט פון די קרבנות עולה. די תורה זאגט אונז פונקטליך וויאזוי מען דארף עס טון. און די תורה זאגט אונז, צוו את אהרן ואת בניו לאמור, זאת תורה עשו עולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תקעד בו. איז אז מען גייט אדורך די אלע פסוקים דארטן, זעט מען עטליכע מאל וואס די תורה דערמאנט דעם אייש, דעם פייער פלאץ, און לכאורה דארף מען פארשטיין, מוג דו, אייש, פארוואס דארפסטו איבער'חזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל? נאר וואס וויל די גמרא זאגן, יעדעס מאל ווען די תורה כאפט אן נאכאמאל אזא סארט זאך, מיינט עס נאך א אנדערע סארט מערכה. און דאס גייט די גמרא יעצט מסביר זיין. אמר ק, אז דו קוקסט אין ערשטן פסוק שטייט דארטן, הי' הוא עולה על מוג דו על המזבח כל הלילה. זאגט מיר די תורה זייער קלאר, ווי איבערגעלייגט די עולה, היא העולה, אל מוק דא אויפן פייער פלאץ וואס איז געווען על המזבח, איז זעהער קלאר אז ס'איז געווען א פייער פלאץ וואס איך האב אריינגעלייגט דארטן קרבנות. און זי מערכה גדולה, דאס איז די גרויסע מערכה. איז ווייסט מען שוין די גרויסע מערכה, די ערשטע מערכה. יעצט לכאורה דארף מען ווייטער גיין, אונז האבן געזאגט אז יעדער איינער איז מסכים צו די גרויסע, עס איז דא א קלענערע אויכעט פאר די קטורת, ווי ווייס איך דאס? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, ואי שהמזבח תקעד בו, אז דו קוקסט אין זעלבן פסוק, ענדיגט זיך די פסוק, ואי שהמזבח תקעד בו. פרעג איך דיר נאכאמאל דארפסטו מיר דערמאנען, ווי קומט אריין דאס יעצט? האסט מיר שוין געזאגט ווי עס דארף גיין. און אויב אזוי פרעג איך דיר וואס לייגסטו מיר יעצט צו נייע ווערטער, ואי שהמזבח תקעד בו? נאר וואס, זי מערכה שניר של קטורת, דאס איז די צווייטע מערכה, דאס איז די מערכה פון די קטורת. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, ורבי יוסי, רבי יוסי וואס דו האסט מיר צוגעלייגט נאך איינס, דו האסט מיר צוגעלייגט קיום האיש, מין אולי, אז דו האסט מיר צוגעלייגט נאך א מערכה, א דריטע מערכה, וואס דארטן האט מען גענומען פייער, אדער העלצער, אדער קוילען פאר די אנדערע מערכה, ווי ליגט דאס דא אין די פסוקים? און אויף דעם זאגט רבי יוסי, נפקא ליה מבאר איש על המזבח תקעד בו. אז דו קוקסט אין פסוק ה' שטייט אין תורה והוא עייש על המזבח תקד בו, און אויף דעם פרעג איך דיר נאכאמאל דארפסטו מיר דערמאנען נאר וואס זאגט רבי יוסי אז די תורה זאגט מיר והוא עייש על המזבח תקד בו, וויל דיר די תורה אויסלערנען זאלסטו וויסן ס'איז דא נאך א מערכה, א דריטע מערכה, די ערשטע איז געווען פאר די קרבנות, צווייטע איז געווען פאר די קטורת, און לייגט מען די תורה צו והוא עייש על המזבח תקד בו, ס'איז דא א דריטע מערכה, וואס איז דאס? צו סופארטן די אנדערע פיין. אויף דעם פרעגט די גמרא, אקעי, דאס איז זייער פיין לפי רבי יהודה, אבער למעשה דאס איז זייער פיין לפי רבי יוסי, אבער רבי יהודה, וואס ער האט דאך געהאלטן אז ס'איז נאר דא צוויי, פרעג איך דיר איין מינוט, וואס טו איך מיט דעם פסוק? תורה זאגט מיר דאך וישן על המזבח תקת בו. און למעשה רבי יהודה וויאזוי גייסטו מיר פארענטפערן דאס? אויף דעם ענטפערט די גמרא, אהי לעצות הסליסה היא דעוסה, דאס קומט אונז אויסצולערנען פון עצות הסליסה. עצות הסליסה מיינט די קליינע העלצלעך וואס דורך דעם האב איך אנגעצינדן די גרויסע מערכה. יעצט די שאלה איז, ס'דא עטליכע דינים אין עצות הסליסה, דאס הייסט די גמרא האט פארשטאנען און געוואוסט, ס'דא אזא מושג ווי עצות הסליסה, ווען מ'צינדט אן די גרויסע מערכה, מאך איך דאס דורך דעם איך נעם קליינע העלצלעך צוזאמען, כ'צינד זיי אן, און דורכדעם צינד איך אן די גרויסע מערכה. דאך זאגט ער דער פסוק לערן מיך אויס א פרט אין דער התססה סליסה. די תניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, הוי רבי דא אומר, מנין להתססה סליסה שלא תהי' עולה בראשו של מזבח, ווי אזוי גיי איך אנצינדן די התססה סליסה, ווי אזוי טו איך דאס? זאג איך דיר זאלסטו וויסן די פייער וואס דו מאכסט צו די קליינע העלצלעך, דאס מוז געשען אויבן אויפן מזבח. גיי נישט אנצינדן די העלצלעך אונטן פונעם מזבח, עסט ארויפגיין ברענעדיגערהייט אויפן מזבח, און אזוי גייסטו אנצינדן די מערכה. ניין ניין ניין, דער פסוק לערנט אונז אויס, זאלסטו וויסן, איך נעם ארויף די הצתות עליסה די העלצלעך נעם איך ארויף, נישט ברענעדיגערהייט ארויף אויפן מזבח, דארט צינד איך זיי אן, און דורכדעם גיי איך אנצינדן די גרויסע מערכה. און ווי ווייס איך דאס? תלמוד לומר ווייל די תורה זאגט אונז והוא אש על המזבח תקד בו. דער אש על המזבח תקד בו, פון אויבן דארטן זאל איך עס גיין אנצינדן. פון דארט לערנט ער אז די עצתו סליסה זאלסטו וויסן, ווי צינד איך אן די פייער צו די העלצלעך וואס מיט דעם גיי איך אנצינדן מערכה? די פייער פון זיי מוז אנגיין אויבן אויפן מזבח. איז אמר רבי יוסי, די ברייתא איז ממשיך, אז רבי יוסי האט געזאגט, מנין שאוסרין מערכה לקיום האש? רבי יוסי זאגט, ווי ווייס איך אז ס'איז דא א דריטע מערכה? די קיום האש, דאס וואס קומט שפעט צו סופארטן די אנדערע מערכה, ווי ווייס איך אז דא ס'איז דא אזא אזא סארט זאך? אויף דעם זאגט די גמרא תמד לומר, והוא אש על המזבח תקד בו. און דא ענדיגט זיך די ברייתא. דאס הייסט אז מען קוקט אן די ברייתא, בעצם האב איך דא צוויי שיטות. רבי יהודה זאגט, והוא אש על המזבח תקהת בו, הצתות סליסה, די פייער געשעט צו זיי אויפן מזבח אויבן. מה שאין כן רבי יוסי זאגט ניין, והוא אש על המזבח תקהת בו, לערנט מיך אויס אז ס'איז דא א דריטע מערכה, די דריטע מערכה וואס דאס קומט מיר צו סופארטן די אנדערע. נאר ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן, די ברייתא זאגט אונז אמר רבי יוסי, נישט רבי יוסי אומר, נאר אמר רבי יוסי, בשעת אז רבי יוסי בעצם איז מסכים צו דעם דין, ער איז מסכים אז די פייער צו די קליינע העלצלעך מוז געשען אויבן אויפן מזבח. נאר וואס, ער זאגט דער פסוק פון וישן על המזבח, איך לערן א צווייטע זאך, איך נוץ דעם פסוק אז ס'איז דא א דריטע מערכה. און פאר דעם פרעגט די גמרא יעצט, ורבי יוסי, הצעת סליסה מנלהי. די רבי יוסי, פון ווי ווייסטו אז מען דארף אנצינדן די העלצלעך אז די פייער צו זיי מוז געשעהן אויבן אויפן מזבח? און אויף דעם ענטפערט די גמרא זאלסטו וויסן, נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לרבי שמעון, ער זאגט איך לערן עס ארויס פון די זעלבע פלאץ ווי רבי שמעון האט עס געלערנט, די תניא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, זאגט ער אזוי, רבי שמעון זאגט אזוי, און ער גייט דא ברענגען א מחלוקת צווישן רבי אידה מיט רבי שמעון, און ער ברענגט דא די ברייתא, און ער זאגט אזוי, די תניא, ונתני בני אהרן הכהן אש על המזבח, די פסוק זאגט אונז אין פרשת ויקרא, ונתני בני אהרן הכהן אש על המזבח. לימד על התוס' סליסה שלא תהי' אלא בקוים קשה ובכלי שרת דברי רבי היהודה זאגט אונז רבי היהודה זאלסטו וויסן לערן איך פון די ווערטער ונתני בני אהרן הכהן עיש על המזבח די פסוק אין ויקרא לערן איך פון אים אז ווער דארף מאכן די התוס' סליסה א כהן ווי אזוי דארף ער עס מאכן מיט זיינע בגדי כהונה ווי ווייסטו דאס ווייל די תורה זאגט אונז ונתני בני אהרן בעצם טוי דארף נישט צולייגן די ווארט הכהן, נאר זאגט מיט די תורה הכהן, צו זאגן בכהינוי מיט זייערע קליידער, אזוי דארפן זיי אנצינדן די עצתו סליסה, די קליינע העלצלעך, נאר דורכן כהן, און נאר ווען ער האט אן זיין בגדי כהונה. אזוי זאגט רבי היהודה. אמר לו רבי שמעון, זאגט רבי שמעון צו רבי היהודה, איין מינוט, איך וויל דא פארשטיין וואס טוט זיך. וכי סעלה על דעתך שזו הכהונה לגבי מזבח? רבי יהודה אמת'דיג? מוז איך האבן א פסוק דערפאר? אידער איז נישט פשוט? האב איך א צד צו זאגן אז זאב גייט ארויף אויפן מזבח און דארטן גייט אנצינדן די קליינע העלצלעך און ער גייט מאכן די פייער פון די מערכה? ווי רשי לייגט שוין צו, די פסוק זאגט אונז קלאר אכל כלי הקודש ועל המזבח לא יקרבי. און אויב אזוי שטייט שוין זייער קלאר אז דער זאב קען נישט טון גארנישט. מוז איך האבן א פסוק? טוי זאל מיר זאגן ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח? פארוואס דארף איך האבן אזא פסק? אלא מאי זאגט רבי שמעון, אלא לימד על עצתו הסליסה שלא תהא אלא בראשו של מזבח, איך נוץ די פסק צו זאגן זאלסטו וויסן וואו דארף איך לייגן די פייער, ונתני בני אהרן הכהן אש על המזבח, פון דארט לערן איך ארויס אז עצתו הסליסה מוז געשען אויבן אויפן מזבח, אבער צו זאגן אז איך דארף האבן דעם פסוק אויסצולערנען אז נאר די כהנים קענען עס מאכן איז נישט קיין זאל, אויף דעם זאגט רבי שמעון דאס איז פשוט, איך דארף נישט האבן קיין פסוק דערפאר. איז לאמיר יעצט נאכאמאל צוריק גיין. אונז האבן דא געהאט שיטת רבי יוסי. וואס רבי יוסי האט געזאגט זאלסטו וויסן איך קריג זיך מיט דיר רבי הידע. די רבי איד האסטו געוואלט נוצן די פסוק והוא עייש על המזבח תקעט בו צו זאגן פון דארטן לערן איך ארויס הצצה סליסה? זאגט רבי יוסי ניין, פון יענע פסוק לערן איך ארויס, זאלסטו וויסן ס'איז דא א עקסטער מערכה. איי רבי יוסי פון ווי ווייסט איר די גאנצע דין פון הצצה סליסה? זאגט יא פון די פסוק אין ויקרא ונתני בני אהרן הכהן עייש על המזבח, פון דארטן לערן איך עס ארויס. און אויף דעם זאגט די גמרא יעצט אקעי, דאס הייסט, רבי יהודה דו לערנסט עס ארויס פונעם פסוק ואיש על המזבח, רבי יוסי דו לערנסט ארויס פונעם פסוק ונתנו בני אהרן, און אויף דעם פרעגט די גמרא אקעי, ווי רבי יהודה, לכאורה די טענה וואס מ'האט געהאט צו דיך רבי יהודה, איז א גוטע טענה, רבי יהודה דו זאגסט מיר איך דארף האבן א פסוק וואס די תורה לערנט מיך אויס אז נאר די כהן קען אנמאכן די פייער, איז דאס נישט קיין פשוט'ע זאך, אזוי ווי רבי שמעון האט שוין געטענה'ט צו רבי יהודה, איז פארוואס לערנסטו צוויי פסוקים דארף איך האבן? און אויף דעם זאגט די גמרא יא. ענטפערט רבי הידע, אימא הושם הוה אמינא קוה ארא ועובד במהפכה. זאגט רבי הידע אזוי, איך דארף האבן ביידע פסוקים, איך דארף פון די פסוק פון ואש על המזבח תקד בו, וואס דאס לערנט מיך אויס, ווי דארף געשען די פייער צו די קליינע העלצלעך, די פייער מוז געשען אויבן אויפן מזבח. נאר כ'וואלט געהאט א הוה אמינא צו זאגן אז ווילאנג די פייער געשעהט אויבן אויפן מזבח, קען איך בעצם אונטן שטיין, איך נעם אזא גרויסע בלאז אין מיין האנט, איך פון אונטן גיי אנצינדן די פייער, איך שטיי אונטן, די פייער געשעהט אויבן אויפן מזבח, און דאס איז אקעי. און אויב דאס איז אקעי, קומט אויס אז א זאג קען עס אויכעט מאכן, ווייל ער גייט נישט ארויף אויפן מזבח, איך שטיי פון אונטן, פון אונטן בין איך גורם די פייער אויפן מזבח זאל אנגיין, און אויב אזוי בין איך מקיים אלעס. מוז די תורה מיר קומען זאגן ונתנו בני אהרן הכהן עיש על המזבח, הגם דו קענסט עס מאכן פון אונטן, א כהן מוז עס מאכן, און ווי אזוי מיט די בגדי הכהונה? וואלסט געמיינט א זאל קען עס מאכן, ניין? ווייל קיינער דארף נישט ארויף גיין, ניין ניין ניין, ניחא נאמר דו קענסט פון אונטן שטיין, אבער זאלסטו וויסן ס'מוז ווערן געמאכט דורך א כהן, וואלט איך נאר געהאט דעם פסוק ועיש על המזבח תקת בו, וואלט איך פארשטאנען, אקעי, ס'מוז געשען פון אויבן, אבער איך קען אונטן שטיין גורם זיין צום פייער פון אויבן, אן אזא קען עס מאכן? כמשמעלן ונתני בני אהרן הכהן א כהן מוז עס מאכן. משא כ רבי איד האט געהאלטן, משא כ רבי יוסי געהאלטן, ניין. די שפיל אז איינער זאל פון אונטן שטיין גורם זיין די פייער פון אויבן, דאס קען איך נישט טון. און אויב אזוי טענה'ט ער, מוז איך נישט האבן קיין צוויי פסוקים, נאר פון ווי ווייס איך אז די פייער מוז געשען פון אויבן, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, זאגט רבי יוסי האב איך איבריגע פסוק ואש על המזבח תקד בו, לערן איך פון דעם, אקעי, ס'איז דא א עקסטערע מערכה. און דאס איז די מחלוקת דא צווישן רבי יוסי מיט רבי יהודה. די גמרא ענדיגט יעצט אבער ווי רבי מאיר, איי ווארום ער פדורים שלא נשאך לי, מבערב מינולי. די ר' מאיר ווי די זאגסט דא א פערדע מערכה, און די פערדע מערכה איז פאר די פאר די פלייש פאר די קרבנות זענען נישט געווארן פארברענט דורכן נאכט, זיי פארברענען איך פאר עקסטער מערכה, ווי ווייס איך דאס? און אויף דעם ענפערט ער, נפק ל לערנט עס ארויס מי וואו אייש, אינעם פסוק ב שטייט ואייש על המזבח תקעד בו, ואייש המזבח תקעד בו, לכאורה וואו שטייט ואייש, וואלט געקענט שטיין אייש המזבח תקעד בו, נאר די פסוק אין בית לייגט אונז צו א וו, לערנט מען די תורה אויס, ס'איז דא נאך א מערכה, ס'איז דא א פערד מערכה, וואס איז די פערד מערכה? דאס איז פאר די עקסטער פלייש וואס איז איבער געבליבן. לא ירבנן, אז רבי'ס מיט רבי'ס וואס זיי האבן נישט געהאלטן פון די פערד מערכה, פארוואס טאקע נישט? אויף דעם זאגט די גמרא, ו' ולא דרשי, די עקסטערע ו', די דרשה האבן זיי נישט געהאט, זאגן זיי קיין פערדע מערכה איז נישט דא, פון דעם האבן זיי געהאלטן אדער צוויי אדער דריי, אבער די פערדע, דאס האבן זיי נישט געהאט.